Helo boys, croeso i Llewfod. Llewfod arbennig iawn um, heddi, achos ni wedi dod i Melbourne a ni wedi cyrraedd uh, gwesti y garfan, gwesti posh iawn, os gael ddweud. A mae doed yn ni fan hyn, a falle bod nhw ddim posh. Wel, mi'n gwybod, i chi'n posh? Mae Jack yn posh. Ah. Just y glister fe sydd yma. Aled Walters, Jack Morgan. Mae'r glisn yn edrych yn dost. O, ma fe'n- Nes ti cael bang ddo, do fe, neithwr? O, fi wedi fi wedi cael cwpl yna fe. So, tri ys i uh, cyfer fe ddo, ond uh, ac si banga fach Mae arall fe'n yna fe. gweidi to, dy ti nawr? Ydy, mae fe jyst yn a- mae jyst y cwt yw e, sy'n agor nhw lan dy fi trwy'n ser, so... jyst Dylar yno, dwi, really. Talarno. A mae fe'n lyflu weld chi boys. Diolch cymaint am, am roi'ch amser chi i ni um, heddi. Fi'n gwybod bod chi'n fysi iawn. Um, Nawn ni ddechrau gyda'r gêm neitho de, joyous di? Do, do, nes i, nes i mwynhau. Do, nes i mwynhau. Uh, falch i cael yr uh, buddugoliaeth yn y diwedd. Um, a ti'n nhw'n nhw tîm, tîm tuff, nhw'n corfforol iawn. Ie, yeah, Siarad sydd y ti ar ôl y gêm, dyfa ti ar y llewfod mae mwy na fi nawr. Ond um, nes ti fwynhau uh, profiad o'r stadiwm ma. Fel nes i rili really hoffi'r stadiwm ma, fel, ma, fel, ma, fel yeah. stadiwm, oedd e'n gwrdd dda? O, oedd e'n neis, ond i'n falch bod y to o'r gau fyd, ond nhw'n siarad wrth o'r diwetha bod y to yn mynd i fod ar agor, ond right, okay. credu fel, fel bach o newid, teimlo bach fel gyrdydd fyd nag ydi, ond oedd hi'n neis, fi'n credu. A wedi pwy'n i'r cadigon o erbyn diwedd yr 80 munud, oedd y boi oedd yn cyhoeddi. Faint o weithiau mewn un gêm, ych chi chi gofyn, pwy sy'n ma o werddon? Ie, rhywun pobl oedd ma'r dechrau'r gêm, maen nhw dal mae'r diwedd y gêm. A Cymru, a Lloegr. Um, ond na, ddim brofiad rili, really, lyflu. A ni'n gweld ti yn eistedd ar y, ar y gader ar ôl ti ro bant o'r car, y gad, cadeiri plastig na. B- be sy'n mynd... beth oedd yn mynd trwy dy feddwl di ar ôl, timod, ar ôl cael gêm da am 50 munud, o ti off, yn eistedd ar y gadair, be sy'n mynd trwy dy feddwl di ar yr adeg na? Um, Dio, mae ma cwpl o bethau mynd rydyn feddwl, ond twyd, o'n i probably tyn bach yn nerfus ar, ar yr ochr achos dwi'n lli gweld twyd, dithyn nhw'n ôl mewn i'r gêm mewn ffordd a twyd, jyst, jyst twyd, gobeithio bod y popeth yn mynd yn rhaid da'r boys ar y car a, a cael y buddugoliaeth yn y diwedd, ond ie, yeah, twyd, eistedd yna watchan, twyd, so mae'n bach yn nerfus achos so ti ar y, so ti ar y car agor fel. O na bod ti, Jack, fi'n gwybod bod ti ddim yn licio siarad am dyn Andy, felly fi'n mynd i ofyn i Aled i siarad nawr amdano ti. Mae wedi cael tipyn o daith yn dyw e hyd yn hyn. O, di, fi'n credu bod wedi bod yn arbennig, neu gwe. Fi, fi, wedi bod yn gret i weld um, fersiwn gorau Jack o beth, beth i ni nabod o wedi proffeili Jack um, pan nid y Lloegr neu Werddon war yn erbyn Jac Morgan, mae Wisgan wastad mynd i fod yn tuff, achos mae'n cario bel yn gadarn, mae'n mae mae ffyrnol o gorfforol yn amddiffyn fyd, a mae'n mae mae ddiawl dros y bel, neu gwe. So, mae'n mae mae be, be sy'n bod yn neis yw fi'n credu bod ti wedi wario lot o'r rygbi gorau di yn gris y llewod, so mae wedi bod yn, yeah, mae wedi bod yn special. Pam ti'n bod yn emosiynol yn clywed ti'n siarad fel yna? Fi yn llef yn y Disney ffilm, ond pan, pan ti'n siarad fel yna, be mae fe fel i glywed Achos mae cymaint o bobl wedi gweud cymaint o bethau neis amdano ti. Mae nhw wastad yn Jac, ond yn arbennig ar y daith yma fi'n credu. Siwr i ti wedi teimlo am clywed pobl yn, yn, yn gweud fath bethau amdano ti? A, twyd, mae fe'n ma fe teimlo neis, twyd, i, i, i clywed hwnna. Twyd, twyd, diol, diolchgar amdano fe hefyd, ond ie, yeah, twyd, mae fe'n ma fe teimlo gret mewn ffordd, a twyd, just trio ware, ware gore mas, mas pa dy, dy pawb. Alla i ofni ti nawr beth i ti wedi dysgu am hwn dros nesau ti. Mae rhaid ti fod mor neis nôl iddo fe nawr. Dim lot. Oh, Hwn rhyw o fyr iawn. Cwestiwn nesaf, Gris Sara. na, o beth i ti. O'ch chi'n abrych gilydd cyn dod ar y daith? Uh, yn bersonol neu na? Dim ond o fewn y byd rygbi, yeah, fe? Dim ond o'r byd rygbi, rydyn ni, fe? Ie, yeah, dim ond, dim ond dweud siw mai rôl gêm yn y yeah. gyd oedd i, fod yn onest, ie. Yeah. Ti'n nod, dwi wedi nabod eitha dad byn hyn, do fe? Ydw, really dda nawr. Ydw. Lly ti'n gweud mwy na nes ti eisiau, Jack? Be mae fe fel i gael... Be mae fe fel cael o fewn y garfan? Achos o, o, o fod ar y tu fas yn edrych mewn, tymod, mae fel sy'n ti'n ti life, ti life and soul ar y dwalt. Ydw e fel la gyda'r boys hefyd? Ydy, mae fe, mae fe life and soul ato fi gyda mwynhau'n bwysig i, i cael y boys, twyd, cael yr ysbryd y boys lan i, i ymarfer i i'r gym a a popeth ond hefyd ma' t'wod popeth ma' fe'n neud a pryd ma' fe wedyn yn ma' amser i troi bod yn bod yn serious a i troi arno wedyn pryd ni'n neud se- sesiynau ma' fe dy'r ti t'wod ma' dy'r balans iawn i ca'l wnna ma'r t'wod ma'r bois 'da lot o lot o parch i Aled a t'wod yn gryndo i popeth ma' fe'n gweud. Na fe, gethon ni rhywbeth nice mas yn y diwedd, do fe? Ond um, mae'r ddoi o chi yn amlwg yn, yn siarad fer Cymraeg, a, a, a dim ond chi'ch doi yn amlwg sy'n siarad Cymraeg at gyntaf o fewn y garfan. Ond yw hwnna wedi bod yn, yn rhyw fath o, o dim cymorth, ond just cysur o, o, o ryw ffordd ar y daith hyd yn hyn?

siarad, um, just, mae'n mae neis. Ond mae fel cysylltiadau Cymraeg, felly bod fi'n rhan, felly bod chi'n gwybod, well, byddwch chi'n gwybod yn well na fi. Oeddi teulu Ellis, Genge, yn dod o Gymru, oeddi gwraig Ellis yn Gymraeg? Mae wraig e, Meg. Ydw i'n siarad Cymraeg, Meg? Uh, fi'n credu bod... Mae'n dod o Gymru. Bach, o Bort Talbot. Ie, Talbot mae'n credu. Talbot mae'n dod o, ie. Mae Woodger Nolly Chesham yn dod o Gogledd. A mae'n siarad, mae'n siarad Cymraeg hefyd. Ydy. O, na fe. O, Chesham o'n i'n... O Gorwen. Na fe, oce. Fi'n credu actually mai dy fam neu dy dad di wedodd hwnna wrtho fi actually. Fi di cael hwnna'n wrong. Ie, ie, ie. Mae wedi bod yn siarad Cymraeg gyda mam a dad a stwff. Ydyn nhw, oce, oce. Na fe, na fe glywes i de. Bai fi oedd o. Ges i hwnna'n wrong. Ond nethon ni siarad gyda um, Maro a Jamie George ar ddiwedd y gêm neithwr. A ni'n, a ni'n sioct. Oedd, oedd, be wedodd Maro? Bod Bore da. Bore da. Ti, yeah, chi yeah. disgwyl hwnna, dda fe? Neu oedd yn gwybod na cyn? Ie, yeah, sa'n gwybod. Credu bod wedi pigo cwpl o bits o taith, taith o'r blaen. A Jimmy George yn gallu canu lot o canol lan. O, dwi e? O dysgu fe o'r taith, taith o'r blaen fe. So. O, dyn fi wedi gweld, wedi e diolch. Fi'n gwneud diolch y siomau gath ni Jamie, ond, ond na, na, na, trial hwnna gyda fe tro nesaf. Right, yeah. um, mae dyn ni cwpl o gwestiynau i chi. Um, Gewn ni glywed yr un cyntaf, falle bod ti'n nabod y boi bach yma, Jack, mae'n dod o dardal di. Ia, shwmae. A, Marty Roberts fi, o Clwb Rygbi Cwm Twrch. A, shwyd ti Jack Boi. A, doi cwestiwn fi. Um, I ti'n miso cartref, neu ti'n joio mas yma? A mae'n edrych fel bod pawb o, o Cwm Twrch a Brynaman a gyd y dyffryn yma'n mas yma i uh, supporto te. Pob lwc am y rest o'r tŵa. Yw'n Albert i'n dda. A, then, uh,

A neud efflu wrth asesa yna anyway, so... Um, na, mae ma good crowd yn rhywbeth mas, mae tipyn o'n wedi, so... Fi wedi cwrdd â cymaint o Gymru mas yma, fi wedi cwrdd â cymaint heddi yn, yn cerdded dro Melba. Mae lot mas yma yn dos e o Gymru. O, so wylis i'r um, fflag nith o'r llan y bier na fe. Yeah. A ni'n feddwl, a ddi'n gred, ond so, so'n gwybod os, os o ti wedi sylweddoli nith o'r yn amser nhw'n enwi'r tîm a pob un o'r lan. Fi'n credu ar ti gath y floedd mwyaf A sa'n credu bod unrhyw un yn y Pacific yn supporto ti neithwr. Mae ti'n gwybod al? Falle wir, ond na, o'n i'n meddwl amser ni, o'n i'n meddwl, iach, mae lot o Gymru mas yma, nagsa? Ie, lot. Mae'n braf cael siarad Cymraeg gyda pobl mas, mae'n rhaid fod yn ond. Rhaid i ateb cwestiwn Berti. Um, ti'n gwylio eisiau getre? Uh, Ydw, wel, wel, ti'n ti mwysio gweud, mae eisiau gyda fi, fi dwlu mas o, ond mae'r tu lig i mas fyna, so mae greu ti gallu, gallu gweld nhw'n ar y fe. So, na, fi wedi mwyn, mwynhau mas yma, fi, fi dal yn mwynhau, so, uh, ti'n wedi bod yn profiad gret, ond fe gret na bod pawb, pawb, pawb mas fyna i, i cefnogi ac gallu dal lan o'r gydyn nhw gyd. Ti lig gyd ond am gyd y cu? Ond am y gear ski, ie. Ie, nes i, nes i, nes i wneud um, raglen lan sio le gath Jack i godi cwbl o fisioedd yn ôl cyn do mas ma, nes i gwrdd am y gear ski Jack. O, oh, Jack. Alla ni fod i aros, alla ni fod i aros yn siarad yn nhw trwy'r dydd. Ges i ffrwt cic, yeah. ges i gwpaned o de, a doi o'r bobl neisa fi erioed wedi cwrdd, ond si, maen nhw'n ma nhw gorgeous, a nhw'n gweud fydden nhw wedi dwlu gallu dod mas fe. Ie, yeah, yeah, fi'n credu bod yn rhaid dwlu. Yeah. Ond uh, maen nhw stuck yn ti, edrych ar ôl y cwn fan nhw'n. A lle beth, lle gael digon o stories y garth fyna. O, ges i loads o stories y garth, loads i siarad y garth trwy'r dydd. Beth oedd e'n golygu ti, Jack, am y tro cyntaf o'r Cris yna, Cris y Llewod mlaen am y tro cyntaf? O, oedd e'n teimlo'n eitha special. Um, twyd, oedd e'n anrod y ddenfawr i, i gallu twyd, rhoi'r Cris arno a cynnychiwdi'r Llewod. A, twyd, mae fe'n twod ma'n beth pro, pro, prowd i, i ddwyna ni ar, ar, ar tili a twod fel pryd ti'n dechrau wario rygbi ti'n mwyn jyst moyn ti sy'n wario i mwynhau a wedyn ti sy'n adeiladu lan a wedyn twod fel maen nhw'n gweud twod y, y pinnacle yw ar ei i'r llewod a i jyst gallu roi'r Cris arno, redeg arno a yn wedi i cael fel pryd ni mas yn Iwerddon a cael y tili na yn, yn y crowd oedd e'n uh, yeah, oedd e'n eitha, eitha special. A i ti Aled, t'mod, o' ti'n nabod chwaraewyr Iwerddon yn dda yn amlwg a, a chwaraewyr Lloegr o dy gyfnod di fyna. Um, beth am y boys o ti ddim yn nabod? Os, os, os rhywun um, o ti ddim yn nabod, ti wedi dod i nabod yn, yn dda ers dod ar y daith, mae rhywun felly o ti ddim yn disgwyl lico bod ti wedi rili really lico? Allet ti feddwl am hwnna 'fyd, cos mi ofn i ti'r un cwestiwn nawr. O'n, o'n i yn meddwl beth y ffarm a Pollock yn mynd i fod fel. o'n, o'n, o'n, o'n i yn meddwl siwr y ffarm yn mynd i weithio o'r boi yma. Ond mae'n me, me wahanol, mae'n ifanc, mae'n ifanc iawn. Di ugen, fe? Ie. Yeah. Ugen, ie. Ond, yeah. um, na, mae wedi bod yn lot o hwyl, mae lot o egni iddo fe. A dwi'n mynd, uh, dwi'n mynd dal yn ôl, dydyn byd mae'n ddweud chwaith. Nag yw e? So, o, oh, na, mae hwyl iddo fe, ond mae rhyw

Mae'n serious iawn am i rygbi, mm. a fi'n credu amser mae pawb yn gweld yn jyglo cyn gêm, yeah. mae'r earpods, earpods mewn, dy fe popeth, bod ddim really poeni beth ddim byd, ond yeah. na, mae'n mae mae serious. A dyna ti, Jack? Pwy o ti ddim yn disgo leco bod ti wedi dod i leco? Um, oh, sa'i sa di really meddwl na'n meddwl, sa'n credu des i mewn i'r camp gyda, gyda meddwl na, achos o'n i'n siarad y cwpl o boys cyn i, a ni gyd ys wedyn, o'n just cer mewn gyda fel open mind, achos

Oedd, oedd ti'n gweud na'r Aled am tymor fel um, gwylio rhywun fel Finn Russell yn twymo lan, yn jygla na gyda'i, gyda'i earphones yno. Sut ti wedi ffindo fel bod y chwaraewyr yn, yn, yn delio gyda um, nerfau cyn gêm. Achos mae pawb sydd wedi fod yn wahanol. O beth, o beth i ti'n gweld? Ydy hwnna wedi bod yn... O, oh, ti wedi bod yn rygbi am spel, fi'n gwybod hwnna. Ydy hwnna wedi bod yn ddiddorol y daith yma? Odi, a fi wedi gweld mae'r nerfau wedi wario i ran um, boes mewn mas i dwymo lan yn gynnar iawn. Fi'n credu bod hwnna'n rhan o'r nyrfe. Okay. Um, So'n gwybod ti wedi sylwi ni. Be'n gynt na'r na arfer? Gynt na'r arfer. Okay. Bron o bod yn aros mas, yn aros i ddechrau'r gêm. Fi'n credu cwpl o gymau cynta, fi'n credu wastad lot o foes, siwr gymaint o egni, jyst ar tensiwn ar nyrfe, jyst yn moyn neud rhywbeth cyn bod y gêm yn dechrau. Bron y bod yn flinedig a dechrau'r gêm. Ie. Ond um, dipyn gwell nawr yn dod yn gyfarwydd dy ware. Ond mae, mae, e, mae mor wahanol bydden ni'n feddwl i ware i'r llewod na beth yw ei ware i'r clwb neu, neu ware i Gymru. Mae, mae jyst yn lefel lot uwch eto. Yeah. Neu, so mae, mae'r nerfau wedi ffeithio pawb wedyn ni. Ti wedi bod yn fwy nerfus mas ma cyn, na, na chwarae i Gymru? Neu... Ydw, fi wedi bod yn eitha nerfus. Fi'n eitha nerfus cyn game anyway. Wyt ti? So, ydw. Ar ôl, mae'n nervous yn terrible da fi weithiau, so... na, cyn, cyn, cyn y gym yn hyn, mae wedi... Na, wedi bod yn rili nervous. Gen i cwestiwn bach arall da, boys? Cwestiwn bach arall. Os bydde pawb yn y carfan yn neud bleep test, pwy bydde last man standing? Last man standing. Ww, y gwestiwn. Um, bydde ni'n licio dweud Jack, ond na, dim Jack. Bydde, bydde Jack mas un o'r cynara fi'n credu, ond um, na, uh, bydde ni'n meddwl Hugo Keenan, okay. mae y fan o engine arno fe. Uh, Tommy Freeman. Ie, yeah, byddwn ni'n meddwl, siwr, siwr fod y doi yna, byddwn ni'n meddwl. Ti'n meddwl, byddwn rhywun arall, ti'n meddwl? Pwy o'r blaenwyr falle? Um, o'r blaenwyr. A, ah, bydde ti mewn na? I fod yn serious nawr, bydde, bydde ti lan na? A, ah, falle, falle, ond pwy bydd? Henry falle, achos mae fe'n gloi fyd fe. O di, mae'n gloi. Dim Will Stewart. Dim, dim. Na. Dde Will Stewart yn clywed dwi lŵp, start o level 6, band o fe, fe mas. Actually, o ta, ta, mae ma, ma, ma well-being chwaraewyr yn bwysig, ydw e'n enwedig ar daith fel un. Pa mor conscious i chi fel hyfforddwyr, ti'n am yr ochr yna o'r daith? O, oh, mae'n mynd, mynd, mynd, mynd, mynd masif, nag yw e. Um, a hyd yn oed pethau bach fel, Yym, sagiwr teuluodd Mas, dy'r bois. Odyn nhw'n cael cyfle i ffono gytre i siarad â'u plant yn y bore neu yn y nos. Ah, so, ddiddorol, so, ie. Os, os, os, os mae'r sged, sgedwl yn llawn a bod nhw'n methu bob tro, uh, mae ma, ma rhaid ni gymeryd popeth yeah. fyna. Um, a mae hwnna felly rhywbeth bydden ni fel cefnogwyr neu, neu, neu ddim yn ystyried bod rhaid i chi wneud. Ti'n mm. E, ffito mewn i schedules. Mae hwnna'n ddiddorol iawn. O, wedi hyd yn oed um, gemau hwyr. So, so ni'n ôl yn y gwesti nes, um, wel, mae ma, ma, ma ganol nos a wedyn, yeah. mae ma, ma rhyw fath o effaith, rhyw fath o jet lag y dwr, mm. diwrnod ar ôl ni, so dechrau popeth bach hwyrach wedyn. Fi di stryglan dy jet lag. Dim ond nawr, fi'n drysto fe, fi'n bod mewn wych diwrnod. Ydych chi stryglan dy jet lag pan ydych chi gyrraedd yma? Neu o'ch chi'n alright? Na, fi'n credu fi'n alright pryd, pryd es i'n... Do, wel, well, lithon ni Perth gyntaf fyd, ah, so okay. dim gymaint o waniaeth. A so highly tuned athletes and all that, obviously. right, cwys, cwys bych i chi'n arfoes. Um, dim ond enw llawn sydd eisiau fan hyn, right? Um, ni'n gwybod y chwaraewyr mwyaf ffit yn y garfan, ond beth am rein, right? Y mwyaf swnllid? Pollock. Yeah, po, yeah. Pollock, right. Dewis uh, cerddoriaeth ystafell newid. Pwy sy'n neud hwnna mwy aml? Uh,

Okay. Chi yw'r heddlu. So'r coaches a'r committees i chi? Na, gen Na, chi'n barchus ar y teg chi. Right, Aled, mae'r eflennau yma'n holl bwysig ar daith y llewod, right? Ond on, wyt ti wedi cael ei ddal mas o gwbl gan y boes? Tymod fel o ran y ffains, fi'n gwybod bod nhw'n wneud diriwion. Ody'r odi tîm o fforddi wedi cael unrhyw fath o ddirywion? Ydy hwnna'n digwydd neu mae gormod o barch gyda'r gyda chwaraewr eto? Na, fi'n credu bod nhw wedi cadw'r popeth i'r chwaraewyr nag nhw. Sa'n credu bod e, sa gen nhw'n siarad well, no, rhywbeth tu ôl yn cefn. Mae'n mo'n gael ei ddewis am y tîm, ydyn nhw. So nhw'n mynd i stitio chi lan o'r teg. Right, a pwy yw'r un mwyaf doniol? Pwy yw'r joker ar y daith? O, mae cwbl fach as e. O, o, o ran y fforddwyr, John Fogarty. Ah. O, dim yn fe. Fe'n hilarious. Allan ni fod ni gwmni fe like, trwy'r dydd, fi'n credu. Mae fe'n ma fe ddoniol iawn, John Fogarty. Bydd y chwaraewyr? O, fi siogl yn meddwl yna, ydy yna chwaraewyr. Mae cwpl yn, uh, yn eitha doniol. Mae tag uh, Furlong yn eitha comical. Okay. Ydy, fe'n eitha comical. So, yeah. Fe. Um, pwy sy'n ar stael o wallt bys chi byth eisiau chi nan?

Ti'n mynd yr ochr arall yn alright? Nag yw, nag yw, nag yw. Dim ond ochr un fi'n gweld, dim yn special. Mae'n glister fel y gaiosa ochr un. Mae'n newid ffyn o mas fi, mae'n mynd yn fwy o seis fi di'n hyn. Ach, anyway, so fi definitely cael un ar. Fi wedi dod yna wrthyn nhw, felly bod fi'n neud yna lan. Rai, ni fron o gorff, ydych chi, oes yn gwybod bod chi'n fysi iawn heno, lot o bethau ydych chi'n neud. Um, gynta, sdim, sdim tudalen Wikipedia gyda ti?

Hwn nawr. O'n i'n gwybod bod ti'n mynd i weid yeah, o'na. Yeah. O'n i'n gwybod bod ti'n mynd i weid o'na. Yeah. Um, Rais i orffen off da, Jack Morgan, um, yr ail brawf yn dod i Sadwn. Beth bydd fe'n golygu i ti cael bod yn rhan o, o garfan prawf y llewod? Oh, bydde, bydde fe'n anrhydedd enfawr i dod i bod yn, yn rhan o'r prawf. A twyd, fel ti siarad yna, twyd, fel pinnacle o'r, or, or career i gallu wario i'r llewod a twyd,

A be ti'n ei chanol i eto, dy Sadwrn? O weld be mae fe'n golygu i'r bois ma. Be mae hwnna'n golygu i, i chi fel grŵp o fforddwyr? A, mae'n ma ma ma ma mor neis i weld pawb yn cael cyfle, ond y peth mwyaf special yw amser mae'r boes yn chwarae rygbi gore a jyst gadael popeth i fynd. A, bron bod anghofio ambwyty unrhyw gamgymeriadau a jyst clatio bant. a 'na be sy'n 'na be 'na be sy'n neis bo' nw jyst yn rhoi popeth mewn iddi achos pwy pwy sy'n gwbod faint o geme arall ma' nw'n ga'l yn yn yn yn y yn y yn y crys felly jyst ie yeah, jyst gadel popeth i fynd mae'n yy odi mae'n deimlad neis i wtsio. Oes diolch cyment yn ych cwmni chi a dy acos fyddi di'n y garfan y dydd Sadwrn bydd Cymru i gyd tu ôl i ti ni gyd mor browd o ti a ni'n prowd o ti hefyd Aled wrth gwrs mas na dau Cymru Cymraeg. Yy diolch yn fawr am y cwmni chi bois joiwch heno beth yw'r plans heno? Chilo mas fe. Bach o bwyd a chilo mas i gyd. Bach o bwyd a chilo mas. Chi'n neud o'n i swnio'n exciting iawn, boes bod ar taith y llewod. Bach o bwyd a chilo mas. Mae'n o'r mas, mae'n o'r mas. Mae fe'n o'r mas. Fi wedi goffa mynd i penny got, Teddy. Oedd excess yes. baggage da fi, ond oedd dim cot yn agos i'r excess baggage na. A faint o excess baggage? Right, sy'n odd amser, dyn ni ar ôl ar Aled yn yr ffodus. Diolch yn fawr i chi am eich cwmni chi, boes. A cofiwch, allwch chi wylio'r eich bwyntiau i gyd ar S4C a mi fydd llewod bych ar allwch chi wythnos nesaf.